Dibêjin zilamekî nexweş hebû, piştî aşiya dudiya li ber xwe neda û ji ber êşa vîrûsê jiyana xwe ji dest da û mir. Sê hevkurê vî zilamî hebûn û mîrasa bavê wan jî kerek tenê jê mabû. Van her sê bira li ser vî kerî li hev nekirin. Her yekî digot ev ker heqê min e û bavê min ji min rahiştiye. Yê mezin digot heyra zarê min jiyê we bêtir in, barê min jiyê we girantir e û ev ker nesîbê min e. Tev ji vê dawê berdin herin karekî din ji xwe re bikin. Birayê nîvî digot ez hê nû zewicî me, ji bo pêşeroja min Ji xeynî vî kerê hat tu dest beriya min tune. Û hema kerê bidin vî birayê xwe yî nîvî, ji bona hûn ji xêr û bereketê nemînin bê hîvî. Birayê piçûk jî digot, Qey we ne bihestiye, pêşiyên me dibêjin, Piçûkê malê kûçkê malê ye. Hema vî kerî mîna hestiyekî bavêjin ber kûçkê xwe û serê xwe vê dawê ra neyişînin. Çawa ku hûn dizanin, Ez hê nezewicî me û zêr jî giran bûne ez ne dikarim bi helalî bizewicim û ne jî dikarim qelem bidim û bi heramî bizewicim. Ev ker heqê min e û mîrata bavê min e. Piştî vê bevçûna ha her sê biran kes jiya xwe nehat xwarê. Serî li ber hev hildan dengê xwe bi ser hev xistin, û dewa kerê giran bû û ji hev neqetiyan. Yê tiştê ji rehmetî mayî ev ker tenê bû û ew jî nedibû sê perçe. Yekê cînarê wan serê xwe dirêjî hindirê xanî kir û ji wan re got, Hê cenazê bavê we li erdê ye nehatiye veşartin, hûn li ser malê wî li hev dixin. Dengê xwe zêde dernexin, zehf eyb e û zehf şerm e ji we re. Piştî bavê we hat veşartin û hewarî xilas bû. Herin mehkemê ba qadiyê bajar ew çi bibêje xwe bispêrin wî û gotina wî qebûl bikin, hûn ê bi dilekî safî ji hev biqetin. Her sê bira gotina vî camêrî ecibandin û piştî sê roja bi hev re ketin rê û ji bona dewa xwe saf kin çûn ba qadiyê bajar. Dema hatin ba qadî mesela xwe tev jê re gotin û dîsa her yekê ji wan digot ker mîrata bavê min e û heqê min e. Qadî piştî ku guh da wan ji wan re wiha got, Pêşî Xwedê rehma xwe li bavê we bike, ew ji xwe re xilas bû û çû ser dilovaniya xwe. Mîrata wî tenê ev ker jê maye. Eger bibûna sê perçe, Min ê vêga wejhev biqetanda. Lê belê dîsa jî li gor zanîna xwe bi awayekî ez ê vê dawê çareser bikim. Qadî ji wan re got ev ker carna dibe avayiya malê gelek kar û xebatê girîng ancax bi wasta vî kerî çêdibe. Kî ji we zêde bêxîret be ev ker heqê wî ye. Ku hûn jî qebûl bikin ez ê guh bidim we Her yek ji we bêxîretiya xwe bibêje, paşê ez ê qerara xwe bidim. Her sê bira ev gotina qadî ecibandin, gotin tu çi bibêjî em ê wekî te bikin. Qadî ji birayên mezin re got, De ka pêşî tu kerem ke, ka tu çawa bêxîretî ji min re bibêje. Birayê mezin got qadiyê min, Ez zehf bêxîret im, ez wisa bêxîret im nayê gotin. Ev bêxîretiya min ne ji vê gava hêj piçûktayiya min berdewam dike. Got em hê zarok bûn, bavê me ser banê xaniyê me naylon kêr ji bona me ji berf û baranê bisitirêne. Got qadiyê min şev nîvê şevê bû ez di nav ciya de bûm. Çavên min vekirî bûn. Di hindawa serê min de naylon qûl bû û çelpeçelpa dilopê baranê li nîvê çavê min diket. Baweriya te ji Xwedê bê û tu sondeyê te ser min tinin. Min xîret nedikir ku ez çavê xwe ji ber wan dilopa bigirim. Ez ewqas bêxîret im. Qadî got, Wey, wey, wey, hey malkan bax! Erê me bêxîret dîtin lê niv ecêba te. Hewqas bêxîretî jî çêdibe gidî. Got, De baş e. Qadî berê xwe da birayê nîvî. Û jê ra got filan kes, De ka tu behsa bêxîretiya xwe bike em guh bidin te, ka tê çi bibêjî. Birayê nîvî got Qadiyê min ez xîret nakim mesela xwe zehf dirêj bikim wekî vî birayê xwe yî mezin. Lê belê rojekî dinya zehf germ bû, min li ber kelaqija tavê di nav erdê xwe de cot dikir. Germekî wisa dijwar bû qadiyê min got serê keçela dişewitî. Ez ji tîna ziwa bûm û ketim erdê min got ji xwe ez ê ji tîna bimirim. Hew min dît ku wa diya min şûşa avê di destê wê de li ber min sekinî. Av dirêjî min kir gola û haştera vê avê ve xwe. Û qadiyê me ji tîna ziwa bûbûm. Ez gava bi çav avê ketim kêfa min zehf hat lê belê min xîret nedikir ku ez destê xwe dirêjî wê avê bikim û vexwim. Tiştê ku tê bîra min ez di ciyê xwe de teyişîm, hişê min serê min çû, û diya min av berdayê gewriya min qet haya min jê tune ye. Ez bi vî awayî ji mirinê xilas bûme. Qadî got hey mal mîrat, demek tu bi vê bêxîretiya xwe mirî lê Xwedê te nekuştiye. Qadî berê xwe da birayê piçûk got deka tu kerem ke behsa bêxîretiya xwe bike û guhê mel te ye. Birayê piçûk got qadiyê min ez ji nesla nû me û haya min ji dewra berê tune. Lê halê hazir carna ez guhê xwe didim çîrokê koçerê Mamediya û ez mexsed û mirada wî jî baş fêm dikim. Lê piştî çîrok xilas dibe digel ku ew qas kêfa min tê lê dîsa jî ez xîret nakim tiliya xwe li pişkoka vîdyoya wî bidim û biecibênim. Ango bêxîretiya me ev e. Qadî got hey agir bi malê keto. Ez gihiştim vî umrê xwe min ji vê bêxîretiya ha mastir ne dîtiye û ne jî seh kiriye. Ev çawa tu nikarî tiliya xwe li pişkokê bidî û biecbênî. Eger tu xwê xwe vê bêxîretiya ha bî ev ker heqê te ye. Qadî ev kerê ha da birayê piçûk û dewe li wê derê bi dawî kir. Gelî birana, em carna dibînin li der û dora me hinek xebatkerê xwêrûmet hene. Daxwaza wan serfiraziya gelê wan e. Lê mixabin, hinek bêxîretê di nav me de ne piştgiriya wan dikin û ne jî ji wan re destê xwe li hev dixin. Çawa ku tê gotin xîret ji îmanê ye. Ev xîret çawa ku hinek dibêjin ne jin bi tenê ye. Xîret. Ax e, welat e, çand e, huner e, ziman e û heqê jiyanekî bi rûmet e. Xwedayê mezin di serî de me ji bêxîretiya dîn û îmanê û di pey de ji bêxîretiya van tişta biparêze. Çîrok derb û mesel bû, ez bawer im we ji min fêm kir û de bimînin di xweşiyê de.